Dem baş ji we re. Ez hîvîdarim hûn baş bin, rewşa we baş be, jiyana we baş be. Ev demeke dûr û dirêj min ti vîdeo da nexistine ser kanala xwe. Bêguman ez lêborîna xwe ji we dixwazim ji ber ku ez jî li vê derê li Elmanyayê dijîm û gelek mirov em bêjin karî wî hene, xwendina min heye. Ji ber wê jî Ew kêmaniyê ku ez li ser kanala xwe dikim, bêguman ez lêborînê ji we dixwazim. Ez jî dixwazim bi awayekî em bêjin bi kê masî heftane yan jî hefteyê carekê ez vîdyekê derbarê zimanê kurdî daxim. Lê destpêkê ez dixwazim sipasiya we hemiya bikim. Bi taybet ew kesên em bêjin nû bûne hevalên min li ser kanala min ya Youtubê. Spas ji bo ew kesên ku vîdyê min belav dikin. Fêrbûna zimanê Kurdî li ser grupa zibîn gelek kes vîdyê min belav dikin. Spas ji bo wan kesa, spas ji bo wan kesê ku bûne hevalên min li ser kenalê me, kenala min parve kirine, abone kirine. Spas ji bo wan kesa û ez kêfxweş dibim jî kesên nû tevlî kenala min bibin, bibin hevalên min li ser kenala min ez kêfxweş dibim. Bi hatina we, bi havaltiya we, bi dostaniya we ez gelekî kêfxwejî dibim ew kesê ku ji min re pirsa dikin yan jî ji min pirsa dikin ez bi wan pirsan kêfxweş dibim. Ji ber wilo jî min xwest bi rastî ez hinek beşan ji vîdyê xwe bikim cihê pirs û bersivê ango ez bersiva pirsên we bidim. Carna jî heger min derek vegeran jî ez lêborî nexweş we dixwazim. Lê zî hewl bidim bi awayekî rêk û pêk ez dikarî bim bersiva we bidim bi taybet li ser pirsên rê zimanî dema ku heger pirsê we hebin. Ev xalek niha mê derbasî çend pirs hebûn ez dixwazim bersiva wan bidim. Xalek din heye min niha li vê derê ez li Elmanyayê zimanê kurdî didim. û min gelek korsên online jî vekirine niha vê dema da wî jî korsek online me dest pê kiriye yan jî du sê korsên online me dest pê kirine wê heftê heyva yazdan dest pê bikin ez dikarim nizanim ez hijmara xwe ji we re binîmsînim ez ê li derekê yan vê derê yan vê derê ka binerim li kûî derê cih heyî ez ê ji we re îmêla xwe binîvsînim Hûn dikarin kesê ku bixwazin dikarin li tevlî wê yan jî wan grûpa bin. Grûp asta yekê heye, asta duyem û asta amadekirina mamosteyan heye. Diriya Kurdiş Diaspora re ye. Ez hîvîdarim kesê ku ji we dixwazin hûn beşdarî wê bin, bi xêr û xweşî tên ser sera û ser çava. Ev xalek

Projeyek wilo bi vî rengî çêkir ku ez dikarî bim derdora min çar pênc vîdeo bi zimanê erebî û çar pênc vîdeo bi zimanê elmanî amade kirine. Ez tenê ji bo asta pêşî yanî yek ji bo çawa dikarî bi derva sînava zimanê kurdî bibe û êdî dest pê bike ku zimanê kurdî bixwîne. Ew vîdî erebî dibe ku ji bo gelek kesên kurd jî bibin alîkar. Ji ber ku gelek kurd hene ew kes kurdên bi taybet li Şamê û Helebê mezin bûne yan jî li wê derê jiyane. Ji bo wan gelekî zehmet gava mirov tenê bi zimanê Kurdî yan Kurdiyeke xwe rû petîd axive, ji bo wan piçekî zehmetî têne holê. Ji bo wê jî min ev proje amade kiriye û e, projeya zimanê Tirkî jî heye, wilo jî heye. Zimanê min Tirkî heye lê ne asta min wek dibêjin ne gelek. Yanî asteke e, divê hinek min re bin alîkar ku ez dikarîbin wan vîdya e, amade bikim. Ev bû wekî din kesê ku pirsa dikin bi taybet min hinek vîdeo belav kiribûn li ser hinek pirtûkan hinek kesa xwestin em wan pirtûka dixwazin pirtûkên pdf ez ên îmêlê xwe binivîsînim ji bo min gelekî giring hûn ser îmêla min binivîsî û ez dikarim ya xwe yî Facebookê ji we re binivîsîm ez li ser Facebookê bêtir çalak im yanî jî ez bêtir bêtir dişopînim jî Ez karim e-maila xwe yî Facebookê jî ez ji we re binivîsînim. Ez nizanim wekî cî li kur be jî carê zû li dikim. Ez ê ji we re binivîsînim. Ez ser Facebookê jî em dikarin bibin hevalê hevdû em bêtir hevdû nas bikin. Wekî din bi rastî min çend pirs hebûn ez dixwazim bersiva wan bidim.

Niha Seyfidîn û Merwan pirsa pirtûka kiribûn. Silav ji bo te Seyfidîn, ji bo te Merwan. Hûn dikarin wek min got îmêlê xwe nivîsandiye, hûn dikarin li ser îmêla min ji min re binivîsînin û ji min re bêjin hûn kîjan pirtûka dixwazin. Golce min hebin ez ê wek pdf dikarîbim ji we rêkim, ez ê rêkim. Ku ez nikarîbim jî wek pdf carna cih ne hemî pirtûk wek pdf li cem min hene. Ez ê ji we re bêjim hûn çawa dikarin bi dest bixin. Yanî ew jî. Derfeteke û heger li cem min jî hebin gostkarî me, min nizanim hûn li kûî derê dijîn Merwan û Seyfidîn. Tolîn Kenco pirsek kiribû li ser veqetandeka. Pirsa veqetandeka kiribû. Ez bawerim pirsa wê nema xweşik tê hişê min lê danîbû em bêjin li ser mijaran veqetandeka mirov çawa Dikare em bêjin veqetandeka veqetandeka ji hevûdu derxe. Niha veqetandek çi ne ew girenê yan jî ew hinek alav in bi dawiya gotinê kurdî ve têne zeliqandin dawiya bi taybet navdêra ve. Karê wan ew e du peyva ango rewşa ravekê jî beşek ji beşê ravekênê rewşa genetîf di kurdî de çêdikin yan jî xweyîtiyê jî di kurdî de çêdikin. Ango du peyva

Min karê wan jî got, Niha pirsgirêkek li vê derê heye, pirsgirêk ser veqetandeka çi ye? Veqetandek wek ku em nas dikin sê alav in yan jî sê veqetandekê kurdî, kurmancî hene. Ew jî ê ye ji bo navê nêr û a ji bo navê mê Ji bo navê mê ye yan jî mêzan e û ê in ji bo kom. Ev bi xwe veqetande kin. Ev hersiyên min anîn ziman. Ev hersiyên ku min anîn ziman tolîn ew veqetandekana bi navên nasyar re tên. Ev hersiyana bi navên nasyar re ango navên bestimmten Nomen in yanî navê wek em bêjin me'rîfe ne. Niha ev êm anîn ziman, ew her siyana bi navên nasiyar re tên. Niha veqetandek carna jî têne guhertin. Di devokên kurdî yê ji rojane de carna jî ew veqetandekana têne guhertin. Kengî têne guhertin dema ku bi navê ne nasiyar re yan jî Qertafên, dema ku qertafên nebinavkirinê bi navar tên, nava dikin nenasyar, dema ku ew qertafên nebinavkirinê yan jî nenasyariyê di navekî de hebin, teşeya a ku dirûva veqetandeka tê guhertin bi taybet di hinek devokan de. Niha mînakekê ez bînim, dema ez dibêjim, Birayê min, birayê min te dîme got ê a nêr e, birayê min. Gava heger em vî birayê xwe veqetandekeke yanî bibûrîn qertafeke nebnavkirinê derbas kenê. Wek em bêjin ek. Wê bibe birayek. Heger ez wî bikim ê xwe, wê bive birayekî min, birayekî min. Ji ber ku di pirrê devokên kurda kurmanca de dibêjin birayekî min, birayê min dibe birayekî min, birayekî min. Niha ji alî standartbûnê de, yanî em bêjin ne ji alî standartbûnê de, ji alî resembûna xwe ve bira yekê min e, bira yekê min e lê ew ê bûyi Î. Pirsgirêka herî mezin çi ye? Di pirtûkê em bêjin mamoste Samî Tan de û bi taybet di Hînker de û di pirtûka wî arê zimanî bi xwe de navê an dike veqetandekê bi nav kirî û veqetandekê ne bi nav kirî. Tiştek tune yî navê veqetandekê bi nav kirî û veqetandekê ne bi nav kirî. Veqetandek hene how. Veqetandekê bi nav kirî û ne bi nav kirî peyveke gelekî şaş e. Tu veqetandekê bi nav kirî û ne bi nav kirî tune. Tenê veqetandek hene. Ew veqetandekana mirov dikare bêje di devokên kurdî kurmancî de li hinek deveran ne li hemî devera carna jî têne sivikkirin yan jî awayê wan teşeya wan tê guhertin. Yanî em bêjin vî rengî bi navên nasiyar re ev in a, ê, ê in e. Li hinek devera têne guhertin bi navên nenasiyar re. Wek çawa dibe? Em bêjin

Kî min dibi î. Em werin ser a, li hinek devera dibêjin Maseya min, maseya min bi navên heger ek em têxêne dibi maseyeka min ango a, a, a ma lê li hinek devera wê a dikin e. Dibêjin maseyeke min, maseyeke min. Şûna bêjin maseyeka min, dibêjin maseyeke min. Em werin ser ya kom ê in. Maseyên min Maseyên min di awayê xwe yî em bêjin pir ji mar di û di nebnavkirinê di yan jî dema ku nav dibe nenasyar dibi maseyinên min, maseyinên min lê hinek devera dibêjin maseyine min, maseyine min ew ê in dikin e. Ango vî rengî mirov dikare vî rengî em bêjin kurtasiya wan çi ye? Kurtasiya wan ew e veqetandek her veqetandek in lê tenê veqetandek bi navên mirov dikare bêje veqetandek heger em bêjin mirov wan guherînê di wan xe bêje em bêjin niha weqfeya Mezopotamya çawa kiriye tenê dibêje tenê veqetandekê û mamoste Samî Tan yek ji wan e jî nabêje veqetandekê bi nav kirî ne bi nav kirî û mixabin hetana gelek kes Wan tişta di pirtûkê xwe jî dinivîsîn yan jî didin fêrkirin veqetandekê bi navkirî û nebinavkirî. Veqetandekê bi navkirî û nebinavkirî tune ji ber ku îşê veqetandeka bi navkirinê û nebinavkirinê tune ye. Ev pirsgirêka herî mezin e. Îşê veqetandeka bi navkirinê yanî merîfone kî re tune ye. Veqetandek karê wan ew girêdan e. Gava tu bi dê navnavkirinê tu dibêjî yanî veqetandekê ne kira, veqetandekê merîf e. Tiştekî wilo tune yî. Ji ber ku nebnavkirin û binavkirin karê ek û in e di kurdî, kurmancî de. Yan jî em bêjin hin û yek û hinek hijmarên din. Karê wan e. Ev karê nebnavkirinê tê ser milê van tişta. Karê girêdanê û nê û mê û mêrîtiyê û kom û perjimariyê tê ser milê. Em bêjin veqetan deka. Bêguman eko in jî pirjimarî û yekjimariyê çêdike. Lê ew gotina veqetan dekê bi navkirî û nebinavkirinî qet ji bîr bikin. Yanî yanî gotineke ne rast ji ber ku veqetan dek karê wan girêdan in. Peyva bi hev girêd din, genîtîf di kurdî çêdikin yan jî em bêjin xweytiyê di kurdî çêdikin, beşek ji xweytî ne, tedî tewang û veqetan dek herdu bi hev re xweytiyê çêdikin. Ji bilî wilo mêy û nêrîtiyê ji hev du der dixin, pirjimarî û yekjimariyê ji hev du der dixin. Ev kombûn û wek min got pirjimarî û yekjimariyê ji hev du der dixin. Bêguman mijara veqetandekê ji bo asta yekemîn mijareke gelekî sereke ye. Ez vîdyek min jî heye ez dikarim lînka wê girêdanka wê li van dera ji we re bihêlim. Min taybet li ser veqetandeka dayî. Ev ji bo pirsa pirsam gelekî dirêj bêguman ji bo pirsa tolîn bû. Pirseke Ahmed heyî. Ahmed dibêje pirsgirêka min herî mezin di tîpên dengdêr de yan jî tîpên bi deng yanî tîpên bi deng yan di vokalê di vokalên kurdî de yanî herûfê sewtî de pirsgirêk dibêje cem neyê rast e e pirsgirêk cem gelek kesa heye û bi taybet asta yekemîn Divê ku mirov çawa bike? Yanî nerîna min çi ye? Nerîna min ew e divê ku mirov tîpekê û li hemberî wê mînakekê jî di serê xwe de bimeyînîne. Di serê xwe de bihêle û nas bike. Yanî mînak ez bêjim tîpa A divê ez li hemberî wê av ezber bikim. A, av. Di mejiyê min bimîne. A, av. Yan jî em bêjin tîpa e, ez di hemberî wê e, evîn. Divê ku ez girêdanekî her dem di navbera wan diçêkim. Ji bo ku ez van dengan ji bîr nekim. Taybetmendiya her zimanekî bi tir li ser tîpên dengdêr disekine. Hinek tîp hene Bi taybet konsonat ango tîpên dengdar di nava hemî zimana de hevbeş in yanî hevpişk in, hevpar in, wek hevdûn in. Yanî ke, ik, di kurdî de ik, di îngilîzî de ik, di almanî de ik, di erebî de ik. Ev dengana mirov her kes nas dike. Ew bi taybet ew kesê ku hema zimanek xwendibe yanî nas dike yanî. Di tirkî de ik e yanî. Em bêjin tîpa id yan de di kurdî de dey, di almanî de dey, di erebî de dey, di tirkî de dey. Dey, de nayê guhartin. Lê taybetmendiyê zimana her dem bi hinek dengav girêdan. Yanî mînak dengê em bêjin çe yan jî iç di kurdî de, di almanî de tune ye. Em bêjin dengê qe Di kurdî de heye û di almanî de tune ye. Mînakek em bînîn vî rengê hene. Dengê em bêjin p di kurdî de heye yan ip di erebî de tune ye. Divê ev taybetmendiyên wan zimana em nas bikin hînî. Ji bo wê jî tîpên dengdêr çi ne Ehmed? Tîpên dengdêr yan jî bi deng vokalên kurdî çi ne? Heşt in. Divê mirov wan her heşta nas bike. Ew jî dengê a, a, e, e, ê, ê, i, i, î, î, ü, ü, u, u, o, o, Ev denganan in. Ez ê hinik mînaka jî bi wan re deynim. Mînak wek em bêjin dengê a wek me got av, dengê e, evîn, ê, êvar, i di pêşiya gotinê kurdî de nayê, Tune ye, ew deng di pêşiya gotinê kurdî de tune i, lê dawiya gotinê kurdî tê, di hundirê gotinê kurdî de tê. Dawiya gotinên kurdî jî peyvên kurdî di ne her derê. Mînak wek dengên bêjin li, di bi daçekan re, li, ji, yan jî wek gotin peyva dil, dil. Dengê î, î, îro. Dengê ü ü gül ü ü gül u u wek em bêjin dûr dûr dengê o o wek ol dîn têwa teya dîn ol Yan jî kom, kom. Ez ê vîdarim bersivê min min gelekî ser we dirêj nekir. Her şad bin, bextewar bin. Spas ji bo dîsik kesê ku nû bûne hevalê min li ser YouTubeê. Ez ê vîdarim ku hûn wek dibêje Çi tiştê hûn bixwazin di kanala min de bêjin, kêmasî hebin û kêmasiyê min bêjin. Hûn dixwazin pirsa tiştekî bikin bi taybet di warê rêzimanî de ku ez dikarî bim bersivayê bidim ez bidim, ez nikarî bim jî ez lê digarim. Ez bersivê rast û bi awayekî durist ez hêvîdar im ku ez bersiva we bidim. Her şad bin, her bextewar bin, silav û rêz ji bo we.